Haleluya. Tenderewo tikunyengedzera satashumira. Amen. Kuna Mwari kwakarurama nokutendeka muzita raJesu Kristu weNazareta. Tinokutendai, tinokuongai muchinda werugare, muridzo rebasa. Iyemi Mwari wakanga uriko, uriko, uchavako. Iyemi Mwari makazviratidza gore riya, munozviratidza nhasi. Ndinokutendai muchinda wenyasha, ndinokutendai nevamakuramisa mangwanani ano. Ndinokutendai, ndinokurara, ndinokutendai Mwari, ndinokuvongai nevamakuporesa mangwanani ano. ndinokutendai ndinokuvongai mwari nerudzi rwamaakurangarira mangwanani ano ndinokutendai ndinokuvongai nerudzi rwamaakusumudza mangwanani ano ndinokutendai ndinokuvongai ndinokutendai ndinokuvongai ndinotenda muchinda wenyasha ndinotenda ndinotenda ndinotenda iyemi mwari makati musoko renyu kana mbeu ikadyarwa ichafa yozomuka Vanodyara kwamuri Mwari gore rino ngavakohwe. Vanomwisa nguva yavo kwamuri Mwari gore rino ngavakohwe. Mazviita muchinda venyasa mazviita Jesu. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Church ya Mwari iti amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. mane masikati ano nhau yandiri nayo idiki handisi munhu wemazwi mazhinji kazhinji kangu handisi munhu wejagoni rakanyanya kudzika zvake zvakare handisi munhu wechigiriki ndava ndichizivi handichigoni Asi chandinotenda ndechekuti Mwari anogona kuzviratidza masikati ano. Ndichida kungotendawo Mwari nekereke yaakandiisa pakati payo. Ndichida kungotenda ndichingoti vanhu vaMwari ndinokutendai ndinokudai. Masikati anhasi ndine nyaya yandida kutaura yakapiwa naShe semubvunzo. Ndava nampenge ndichinamata ndichiti Mwari ndoshumira kuti kudii. Ndava Mozisi anoti zvekutaura Mwari hazvisi zvedu but zvedu Mwari ndezvekungouchirawo tirimo mubhenji but zvoratidza kunge Mwari ane chikonzero nechinangwa ndoko ndipa mubvunzo wanoda kuti uve ansa yako masikati ano mubvunzo wekuti ndiani akadaro haleluya saka nhasi ndiri kufamba nenyaya inongonzi ndiani akadaro varume ndoda kuti chechi izvizive ndoda kuti vana vamwari vazvizive kuti kune zvakataurwa navanhu zvabvunzwa namwari kuti ndiani akadaro yeah. Ah. Kune mazwi akataurwa shamwari but ndinotenda kuti akataurwa navanhu kwete namwari mubvunzo ndoauri kuti ndiani akadaro ndiani akati hazvigoneke ndiani akati sisi havarooreke ndiani akati chikoro hachipaswe neverudzi rwenyu Ndiani akati muchato haugoneki? Kana akati edza hadziporeseke ndiani? Ndiani, ndiani, ndiani? Haleluya! Rega ndimbodzoka kumashure mbichana. Bhaibheri rataura nhau yaNoa. Noa unonzwa kuti wakanga uri murume wakarurama pamazuva ake. Yeah. Noa nokururama kwake wakararama mujeneresheni yakaipa. Noa wakarurama muzuva yakada kufanana neSodhomu neGomora. Noa wakararama oneni evil generation. But the Bible says Noah was holy and godly. which means kuti mukuipa kwevamwe kuna Noa nemhuri yake vakarurama. Saka regedza kufunga kuti mukuponga kwako kunana brother vakarurama. Ndiani akati paevil generation hapana vamwe vakarurama variko? Noah wakararamawo an evil generation yeah. but wakazvipa kava nepfungwa yekururama ndiani yes. akatipa nguva pageneration yakaipa hakuna mutsvene ndiani akadaro haleluya noa because of kururama kwake The Bible says wakawana nyasha. Chinokuwanisa nyasha naMwari is because of righteousness. Yes. Hallelujah. Chinokuwanisa nyasha kururama. Pane kamufambiro kenyu brother. Kamunodzoka moti kana pasina anokuonai. Munodzoka moita ikapo. Hallelujah. Amen. Ndiri kusvika kunyaya yangu. Noah because of that akawanirwa nyasha naMwari. Mwari ndokuti Noah ndafunga kuparadza rudzi urwu. Generation iyi yandirwadza uye yandibhohwa ini saMwari. Saka mesi yandakuita ndeyekutsvaira vose. but handitsvaire nyika kusvika kuzero ndava zero is not an answer saka because uripo uri one wakarurama you have became the answer to my cry pageneration yandinochemera vana vakarurama no one you have became my answer ah, munyamato wavo kuti may you be an answer to god Hallelujah. Be the answer to this generation. Amen. Mugeneration yakaipa kudaro. Amen. Iwe survivor mwana wa Mwari. Zvakaoma kudaro. Hanzi kuzimtazo tiri ma survivor. Zvakaoma kudaro tiri ma survivor. Okay. Hanzi saka sitso man tino survivor. Yeah.

kana uri werudzi rwechisikana unongosvika ungoti ndinozvipa hangu kwamuri but ndiani akadaro vese vari manesi ndozvavakaiteri zvigozvibvunza ndakazvibvunza kuti ndiani akadaro and just yesterday I was, my mama called me, my mother called me and said, I want you to go again and try. I went there and I took the same driver, the same instructor from the same company who told me you have to pay money. Because boss akati kwandiri inzwa pandaka kuti uchine zvekubvunza here ndaifunga kuti chandiburisirawo ma us dollars undipe tinovapa but then ndakaona kuti ndikakuudza zvichida nefesi yako nemachenero ako nezvaunoita zvichida urive anticorruption zvichida uri musiteni ndikati ah tinotomboona kose masiteni inga mwari muriko then i took the same instructor the same driver the same car

kumadhamu ndakahwina avena inonzi chi newstart maisimba vanga varipo vakagara mumota vazvibharira vachinamata vachisvikawo ndikabuda ah, ndokubva ndapinda musame road ndoanapiwa different instructor this time but same organization mm. and guess what ndakadzoka ndakapasa Hallelujah. Whosoever told you you need money to have the license. Mm. Akakuudza hasi Mwari shamwari munhu akadaro. Yes. And I'm here to say ndiani akadaro. Amen. Kuti uite zvinhu buditsa chioko muhomwe. Mm. Ndiani akadaro, ndiani akadaro, ndiani akadaro. Mm. Shamwari ndinoda munhu ane nharo.

haakurore kana usati warara naye ndiani akadaro ndiani akadaro ndiani akatiita zvebedoo kuti uhwine tinotireverera shamwari iropa remushinjikwa
ah, shamwari anoomesera mbedzi dzedu anoifira

akakuti hauroorwe anodzoka oshamisika mm. oti ah, ndiwa here uri kunoroorwa mm. ndobowaziva kuti thats a wonder
thats a wonder
shamwari ndoda kukuudza mangwanani ano kuti tinotenda mwari kuti vese vakatitarisira pasi tinonosangana kumberi tava kudhiraivha mota kuti vakakuti haurorwe vachakuona uchishopa vokuona uchitsvaga ringe wachinjiwa here
kuti aime wanda Amen.
Hallelujah.
I am a wonder.
Yes.
Father, I am a wonder.
Hallelujah. Ah.
Noah anopiwa instruction naMwari. Noah ndine generation yandichemedza yekuti ini saMwari ndarwadziwa hangu. ndasvika pandazvidemba kuti ndakasekerei mono ukaona mwari akuchema nechisikwa chakazvina kumira moshe ndava akakiriyeta ndinofunga kuti pakuchema kwake tinogona kushaika kuti mwari akachema katinoa ndinarese nyandichemedza ndazvidemba hangu samwari
kana neni chandakaitirawo mwari chii chandakasikirawo adhamu chii ndakatadza here kusika adhamu but no one ndopanoti mwari ndiriko ozvita available
for service Hallelujah.
What a God here I am.

hakuna kumwe kunobikwa feva kunze kwekudenga pasi tinobridha corruption mm. toipa zita refeva ndavakode vakaenda vakati ndakadzima mota 6 times but vakabhadhara mari vakati ndakaitirwa favor haana kumbozvitarisa hauna kuitirwa favor mari yako ndo yakakureverera favor inobikwa kudenga chese tabikwa navanhu haizi favor yes.

I want to build an ark. Ark uchaigadzira nema measurements andichakuudza. Yeah. ZvaMwari zvine mitemo. ZvaMwari zvine ma measurements. Yes. ZvaMwari haisi jakara jakara. Yes. ZvaMwari dzimwe nguva zvine formula. Yes. ZvaMwari hazvingokupe two chete. Hallelujah. ZvaMwari zvinokupa one plus one. zvamwari zvinotreseka zvamwari zvine pazvinotsvagika ukaona zvisina tres zvisina ingredient ayezi samu yamwari ukaona inokupa anza mm. isina kumbokupa isina kumbokupa problem Hapana answer. Mm. Yeah. Thank God vakagona vakagona mess. Mm. There can't be an answer without a problem. Yeah. Ndava ndakanyorawo pavo pavo level ndakanzi solve the problem. Mm. Yeah. Solve the equation. Yes. Vakagoti solve there is a problem. Yes. Yeah.
Hallelujah. Amen. Usakunze anza pasina problem iwe. Yeah. Ungati parira. Amen. Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah. Amen. Now, gadzira nemuti nemetirial yegovha. Hallelujah. Apo pakaoma kunzwisisa. pakaoma kunzwisisa zvamwari chamwari zvine fomula yazvo mm. ukanzi material yemugofa usatitsvagire mubhanana ndava vakana mubhanana unyure mm. but ukatora mubhanana ukaugara unonyura mm. saka mwari akakuti tora mugofa haikona kutsvaga mubhanana nekuti ndo uri padhuze

but there was an instruction yataifunga kuti takaombera mwari vati kuti ndoda for 100 dollars but then wazvitarisa kuti 100 dollars yese you look the person next to you you discover is given is giving a 50 dollars wozviti ah vamwari kuti ma 50 rikandikopoka 50 regenza kutsvaga muti yemubhanana panodiwa mukofa yeah. toti he ndakadyara hazvina kumera dyara mubhanana yoti dyarira muavocado and you expect a banana harvest hmm. tine makristu asinganyari ari kudyara seed ari kudya seed oya vakomera vati there is no harvest mm. iwe mwari apedza pandichaverenga pa kuparadza vanhu vese mm. ane chaakataura kuti seed time and harvest yes. shall not cease as long as the earth is there Amen.

after the vision, after an encounter with God, yes. because we serve a God of second chances.
akanodana vamwe akati varume huyai tivake areka
ndina mwari wandishanyira mangwanani ano akati ndivake areka ndava akuda kuparadza rudzi
vari kuudza to vanzi vafe but ivo vanzi vafe havana kubata plani vanzi vafe havana kutenda chiratidzo
ndavaorea ti chiratidzo havagoni kuona ndava mafambiro avo haana kumira mushe but ipawo yanoa avamiririra but oredi havasatenda kuti noa wacho
vakurambira noa vakumupesecuta shamwari nyangwe nyika ikasatenda chiratidzo chako but wakachiita haachinje maitiro haachinje mafungiro uyo haazi wechinja uyo
haazi wezuva rabuda uyo haazi weipi yamunogona kufunga
haachinje maitiro
ndava ndimwari haasi vanhu shamwari
shamwari vanhu vanochinja maitiro ndakavaona tiwo agent vakamboita zvimwe vakarohwa vakachinja maitiro

Hallelujah. Amen. Amen. Undipe manyawi. Amen. Noah avaudza varamba wakakondinya nemission nevision vakaramba vision nemission yako haikona kuchinja nzira vakakutisa mwari hakutatangike imwe kambani ye The cellular phone was trying, akatora vanhu vese. Ah, haikona kunyeberwa shamwari. The was trying, kwakaitanga kwaive one yaiveko. Wakamborambidzwawo but wakaitanga. Strike wakarambidzwa nehurumende. Kune navanhu nehurumende. Kwaive warambidzwa nemunhu mumwe chete. Wosiya. You abort a vision because of that. shamwari regedza ndikutuudze tichiri pano iwo makambani tinomavhurawo chero ukasandidaira amen ukasandisapota mwari anomira nesu ah. anzi nyika yakaoma he musavhura usavhura grocery usavhura yemicrofinance e unopa vanhu mayes dora kouya mamabond notes e unozodii unozodii zvakaoma kudaro tinodyara now noa apedza kuvaka eni ak adedza vanhu varamba infact varamba kumubatsira kuvaka anoivaka nemhuri yake
ende unobva vaona kuti musure mekunge no avaka areka awana nyasa madhinareseni ake akatanga kuverengwa wasi mwari akuitira fevha madhinareseni ako anotanga kuverengwawo anzwa paka pana shemu na hanzi nani na, na, na, na, na hemu najafeti vatisina kumboona kana pakururama kwavo but because there was a man noa build the ark nemhuri yake
ndokutanga kutora zvinhu two by two ndokudana vamwe kuti chiuyai tipinde ndava seven days mimvura iri kunaya vakaramba futi yeah. this time havasi kuramba kubatsira kubanzi uya mwari kaupinde mwaakaramba shamwari wenhamo ndewenhamo usamutedzera
ukaona achiramba ziva kuti ropa rake harizive mari anokuudza kuti makambani aatangike siyana nazvo usamutedzera shamwari iye ndewenhamo izotirive umambo hanzi musaende kumayunivhesiti munongodzoka muchigara samwari iso tinoendako todzoka tichishanda todzoka tichipa mabasa iwo discover kuti iwo vakambokupa ebet vakakuti hazviitiki they are the same people vekuti chero ukavapinza mukambani vanouraya saka mwari wakaziva kuti vana vanga vasapinde uku ndava haugoni kubvisa sodom out of a person yes.
you can take a person out of sodom yeah. but not sodom out of a person yes.
not
akafamba naabrahama yeah. akafamba nababa vekururama akafamba nababa vekutenda but haana kugona kubvisa abrahamu hazvina kukubvisa usodomu hwakakahure mari ndava even aenda kunzvimbo iyoyo akanokondina the same yeah. mentality kuchinja mumunhu mentality ipapo vanhu ndo pavanoramba but chinondinetsa ini zvangu kune dhadha riri kuti ndinopinda kumavakwa nanowa kune zizi riri kuti ndinoshandiswa hangu nemuroyi asi ini nowa ndinokusapota pationo jenareseni yangu yemazizi inouya haiparare ndava ini nowa ndinopindamo ndichiripesenda the following generations mazizi ese ngaarambe but ini ndinopinda toita munhu ane 5 cents akapiwa akapiwa dominion pa genesis chapter 2 genesis wa genesis chapter 2 oti oramba kupinda munhu chava kwakare oramba kusapota a vision iripo yes. evil generation generation kana yashata havasingori vanhu nedzimwe mhuka kuti dzinoshata i was laughing hanzi mabere akudya vanhu what hazvina kundishamisa ndava tiri mugeneration iri kudyawo vanhu kopere rinorarama nenyama chovhunduka bere radya munhu evil generation kana tikadyana napachedu what so special about bere radyawo munhu evil generation mugeneration yekuti shumba ikafa 36 million quids yet if someone dies people cry kudai nhingi afa zvinhu zvafamba evil generation i said evil generation dzose muvanhu vaya vakawo vakanzi nananananananana najona you broad of vipers Evil generation. Jesus said, You follow me because makanzi washingwa ndinowanza. Yeah. But ini personally hamundidi. Mm. Generation yedu shamwari ndeyekuti vanokuona vanokufarira mm. wakapfeka sutu inenge yako but torerwa sutu namwari upiwe maperembudzi vakakukanganwa evil generation evil generation but munamato wako ndewekuti mwari mugeneration yakadaro amen pamazuva ako mwari pamazuva ako yes pamazuva ako pamazuva ako pamazuva ako ndinoda kuve mucherechedzo wakristu ameni Christ my role model. Yes.
Mugeneration yakadai Mwari nepamazuva angu ndinoramba kukanya madhaga nevanokanya. Yes.
Ndinoramba kuhura navanohura. Yes.
Hallelujah.
Pageneration yangu Mwari ndinoramba kufanana navamwe vose. Yes. zvadaro noa anovaka areka noa avhara areka yake mhuri yanoa yakapinda but mhuri yanoa handina kunzwa kururama kwayo tandaudzwa nedenga ndinoa shemu handina kumbounzwa kwaakaswera nezuro Ah, Jafeti kwawa akahura naye haana kutaurwa kana cheti yapinda handina kuinzwa Yeah. amai vanowa hava kuhawa haana kutaurwa kana utsvene wava haupo Yes. changonziko kakakuna nowa Yes. but nemadhaka avo because of association Yes. nekuda kwekubikira nowa Yes. nekomupolisira bhutsu dzake nekomuainira supu yake ah, nekumutengerawo kani dhiringi nekuda kwekungoti shemu anomuka oti baba mamuka sei jafeti anomuka mm. oti baba ndinokutsvagirai mukai kudya here mm. akapinda muarika hatina kunzwa jehwani raakavaka areka kunyangwe ndina kutendawo kuti akarivaka but haana kutaurwa but because of he was a son the heavens smiled at him nekuti wakagona kuterera baba wake panyama wakadiwa nedenga shamwari uchibva pano Fanirawo kuchembera ari kumusha. Fanirawo harawa iri kumusha. Yes. Yes, yori pano but iyo yakagara. Yakabata shaya. Haizivi kuti yodyei. Asi iwe hausi kuziva kuti wotenga hembe ipi. Iwe hauzivi kuti unoda fiti here?

nekuda kwenoa wakafamba pamberi pamwari newewo uchapinda denga because of father Mothers and fathers, let me tell you this. The greatest thing you can do for your sons, the greatest thing you can do for your daughter, kudyara panguva yako kuti iwe nyangwe vana vakaramba kuendawo kuchechi iwe enda nerimwe ramazuva vachatenda mwari wako Amen. nerimwe ramazuva vachaona zvaunoita votenda muna mwari wako zafedzi vapinda mhozi mukadzi wanovapinda dzimwe mukadzi apinda vaya vavharirwa kunze Dhee rekutanga rakavhura, vakaungana vanotora nhau vakauya vakatamba. First day vakamuti the prophet of doom. There is no rain yauya so far. Second day, third day, fourth day, mapepa nhau akanyora. Sixth day vakanyora the seventh day the seventh time vane vakatanga kuona kagore pakatanga kuoneka kagore pakaoneka kagore zvakuda kuitika but zvekare kune dzimwe mhuka dzisina kunyumwa kune vakanyora futi havana kunyumwa kuti mazuva nemafambiro aita nenguva payave mazuva aya pia pajesu akusvika regedza ndipe upenyu but hakuna akatenda ndava tiri mavari chini kuona mwari hakuna regedza kufunga kuti ukasanzwa mwari uchamuona kana ukatadza kumunzwa achishumirwa
never ever think kuti paachazviratidza uchamuona mwari azviratidza havana kumuona mvura yandopa inopuna bishana bishana woparadzana woenda kudzimba vovhura maketeni vachingoti nowaripi vachingomuona but ndinofarira namwari uyu mvura yakatanga kuwanda dzimba dzavo dzakatanga kupinda mvura Boti raNoa rakatanga kusimuka. Amen. Mwanakomana wemunhu akatanga kusimuka. Amen. Vanokuona uchisimuka. Yeah. Ivo vachinyura. Yeah. Vanokuona uchisimuka. Amen.

cannot be built by a single man
that was nothing but the hand of god but havana kutenda kuti nowa ega here kuvaka boti hombe ndava ukaona rikakwana nenyoka nenyoka nemvuu nemvuu that was a miracle Amen. but they never believed it obva waona mhuka dzichipinda tutu vashupa vachipinda mhembwe iri pamberi ah. iwe kahwebzi katipinda kane mudzimai wako huku ichitevera kwete kuzodya vahwebzi vati kuteverawo mukupinda vahwebzi
kanhiyo katipinda
gondo richitevera gondo richipinda vaigu vachipindawo igu vachipinda haina ichitevera zvichiteverana zvakadaro but munhu haana kuzvitenda